Salam dostlar meniň kanalyma ýene-de hoş geldiňiz men Mähriýe Bugünki temamyzam ýene-de Amerika hakynda Amerikanyň temalaryny bu günler dowam edeýin diýýän size Amerika barada hasam çuňňur gürrüň bereýin diýýän Bugünki temamyz birazrak üýtgeşigräk bugünki temamyz biziň Amerikanyň negatiwny taraplary hakynda ýagny Amerika diýlende biziň ildeşlerimiz Amerikany şeýle bir gowy ýurt diýip hasap etýärler tam pul kän diýip hasap etýärler-de onsoň gowy gazanyp bolýar ýaşaýyş durmuşy gowy we şuňa meňzeş zatlar O zatlaryň hemmesi dogry. Hawa, elbetde pul bärde, bagda ösenok. Käbir adamlar pikir etýär, Amerikada pullar ýerde bulaşyp ýatandyr diýip. Ýok, onýaly zat ýok. Amerikada puluň kän bolasy, nu puly köpeldesiň gelse, eşek ýaly işlemeli. Wot, nu kak by gep onda däl. Men size bu gezek Amerikanyň negatiwny taraplaryny aýtmak isleýän. Onam umumy durmuş tarapdan, eýle-beýle tarapdan we kak by Siziň şu ýerik doly göçüp kag by ýerleşmeňizden öň ýa çagazat etmeňizden öň gözeňizde tutmaly zatlaňyzy hakynda gürleşesim gele. Ok, başlalyň onda. Tak, Amerikanyň negatiwny taraby, aýtaly birinji tarapynda o zat, näme şo, gymmat hemme zat. Realno gymmat, tam produkta gymmat, ok, tam benzin gymmat, da o soň ýaşaýyş gymmat, elbetde şoňa görä gazanýaňam, ýöne Eger eliňde hünär ýok bolsa, obyçny tam kassir bolup işlejek bolsaň ýa bir bilemok, pol sypyrýançy, ubožca zat bolup işlejek bolsaň, onda neme bir azrak, nu, edil ekonomiçni ýaşamala diýjekkä bärde real neme eýle-beýle zady pozwolýat edip bilýäň. Meselem, Türkmenistanda sen üýtgeşigräk frukty zat iýesiňizde tam awokado diýdi ýa-da bilemok, çereşnýa diýdi ýa ýene bir zat şon ýaly üýtgeşik-üýtgeşik birhili ekzotiçeskiý fruktylary iýesiň gelse, Türkmenistanda ony aňsat alyp bolanok. Daže aýlygyň bilenem sen mollum bolubam on million on iki million aýlyk alybam şo zatlar kem pozwalýat edip bolanok bärde on ýaly däl bärde sen ubojtsa bolubam şonýa zatlary pozwalýat edip bilýäň çünki zat kem ýaman zat kem import edilen zat kem a soň bahalaram elýeterli on ýaly bir nemede erbet gymmatam däl ýöne men umumy tarapdan aýtýan meselem arenda gymmatda a soň maşgalaň bolsa çagalaryňy ösdürmek üçin gymmat bolýa a soň ýene çagalara gezek gelende meselem çagalaň sadiklary gymmat bolýa. Bireminde wagtyň eger strahowkaň ýok bolsa elbetde hökümet kömek etýär eger eriňde green kardyň ýa pasportyň amerikanski pasportyň zadyň bar bolsa ýöne birden şolar ýok bolaýan ýagdaýyňda eliňde dem saglyk strahowkaň ýok bolsa onda realno realno gymmat bolýar bir aýal internetde daže strahowkasy bilen bile şo nemäniň tölegini görkezipdi tiktokda näme de amerikanka özem şo göwreli bolup şo çagasyny

Eta prosto ujis. Onsoň bärde meselem kesel bolsaň sen Türkmenistana meselem skory pomyşy çagyraýaňda gelýäler ýa sen äkit neme skory pomyş seni äkitýä ýagdaýyň erbet bolsa bolmasada gelip kak be ukol urup gitýä saňada bärde skory pomyşy çagyrsaň saňa hälki skory pomyşyň gospitali haýsy gospitale degişli bolsa şo skory pomyş maşyn şolar saňa neme berýäler şo şu çek şu çeki töle diýip gdeta On müň dollar alýarlar seniň eliňden. To ýest realno prosta skoryny çagyranyň üçin on müň dollar alýar, we predstavlýaýetsiýa? Ozan şoň üçin daže käbir adamlar skoryny çagyrasam gelenok, özleri prosta taksiýa münýärde gidiberýärler gospitale. Onsoň strahowkaň bolsadam, meselem wse rawno strahowkaň bolsada sen aýdaly strahowkaň şonuň bir bilemok dogsan prosentyny, segsen prosentyny ýapandadam sen wse rawno şonuň üstünede ýene pul bermeli bolýaň. Onsoň aýdaly on müň dollarlyk. pul ýazan bolsalar uje sen kak by şonuň näme iki müň dollaryny özüň bermeli bolýaňda şonýalak sam sum sumsuk nemeleri to ýest realno bärde bahalary kim bilýär nirden alýarlar öz özlerinden toslap oýlap tapýan ýalak gospitallerde poetom medsinski tarapdan realno gymmat osaň zubnoý erbet gymmat men meselem bir sanak şu koronka oýdurmak üçin ýaman kän pul çykardym ey gde to var a Aý şu bäş müňe golaý çykandyr belki real nobat üç ýarym müň dört müň dollar soň üstünede ýenede üstüne berdim karoçi özem strahowkam ba meniň saglyk strahowkam ba işimden belan sapynam edenok toýst pokrywać etýä edenok diýjekgä ýöne meselem nemem bäş müň dollardy maňa şo zubnoýymyň aýdan bahasy bäş müň dollar şonuň bir ýarym müň dollaryny meniň strahowkam ýap ýatdy. Galan üç ýarym müň dollaryny bir sanjak dişim üçin meniň özüm tölemeli boldum, öz jübimden prýam. Onsoň predstavlýaýte nähili bahalary straşny bärde. Şoň üçin medisinskiý turizm turizme gitýän gaty kän Amerikada meselem gymmat derman zat gerek bolsa amerikanlaryň özleri Kanada gidip Kanadanyň aptekalaryna gidip alaýýarlar meselem neme näme şol diabetda üçin gymmadrak insulin eyle beyle zat bolsa realno wot şu şolar gidip kanada gidip alýarlar sebäbi bärde wot realno невозможно bahalar bar soň e, biri diş oňartjak bolsa türkiýä gitýärler meselem ýa ýene bir ýere gitýärler e, soň başga näme umumy karoçi bir neme da şo diş diýdi ýene diýdi başga da saglyk nemesi bar bolsa adamlar ýewropa giden o barýarlar ýa kanada giden o barýar sebäbi mesny o zatda özüňi bejertmek ete prosto ujus amerikanski e, amerikan içinde saglyk ete Ýaman erbet gymmat. Ana şol ullakan bir negatiwny zatlaryň biri bolsaň. Ne daý hudaý ka govoritsa da bir saglygyň ile problemň bolsa prýam işiň gaýtdy. Özüňem az gazanýan bolsaň özüňem strahowkaň ýok bolsa eta prosta prosta ujus. Wot potom ýenedem şol pul barada umumy Bärde pensiýa çykmak gymmadrak. Toýs sen bärde pensiýa çykjak bolsaň, indi Türkmenistanda mäli işleýäň da, hökümet edarasynda ýyllap ýyllap işleýäň, ýigrimi ýyldan soň, ýigrimi bäş ýyldan soň, belli bir ýaşa ýeteňsoň, bilemok altmyş bäş ýaşyňdamy, altmyş üç ýaşyňdamy, sen pensiýa çykýaň. Bärde, bärtde pensiýa ýyl ba, ýok däl gdeta tor altmyş bäş şon ýaly töwerek, ýa altmyş ýedi, ne pomnýu. Ýöne bärde sen hökümet, hökümede nemede kaýyl bolup oturmaly däl, hökümede bagly bolup oturmaly däl. Seniň öz personalnyý pensiýaňam bolmaly. Toýs sen işläp börsiň-ä, onsoň şu işleýän aýlygyňdan her aýda belli bir möçberini öz pensiýaňa-da goýýaň. Men, meselem, häzir şeý edip otyryn, mende aýda tam pylança pul meniň pensionnyý fonduma gidip otyr. Elbetde, geljekde hökümetem maňa tölär pensiýa, ýöne hökümetiň tölejegi maňa ýetmeýär. Belki, olar aýdaly hepdelik, ne znaýym, может, müň dollar tölärler, может, alty ýüz dollar tölärler maňa, ýöne men häzir pensiýada bolup, hiç ýerde işlemejek bolsam, onsoň, bir ýerlere näme, putşestwiýet etmäge gidesim gelse, ýene edesim gelse, Maňa ýetmeýä o pul. Realne ýetmeýä. Soň birden saglygyň bile problema bolsa. Realne ýetmeýä. Elbetde garraňda pensiýa çykaňsoň eger uje girdejiň ýok bolsa hökümediň kömegi bilen strahowkada seniň saglygyň köp zatlaňa ýapýa ýöne vsё rawno gymmat realne şoň üçin adamlar amerikada hökmany suratda öz personalny pensionny fonduna pul goýýalar osaňsoň uje pensiýa çykaňsoň garraňsoň sen hälki pensionny fonduňdan Puluňy assa-ýuwaşdan çekäýeň, öz islegiňe görä. Meselem, men altmyş bäş ýaşamsoň, men meň şodumda-da, pensionny fondumda-da million dollar bar bolsa ýa-da bäş ýüz müň dollar bar bolsa, men şoňa näme etýän, kak, banka aýtýan, karoçi, maňa her aý müň dollar ber diýän ýa-da her aý tam üç müň dollar beräý şo pensionny fondumdan diýenden soň, bankam maňa şo her aýda, aýdaly, üç müň dollar iberýär. Meniň sobstwenny pensiýam hökmünde. Şoň ýaly. Tak što da, pensiýada bärde ränä gymmat, o soň meniň-ä kag by planym idi, personalny nemäm, to što Amerikada ýaşaryn, işlärin, o soň pensiýa çykam soň welin, başga ýurda öýderin. To ýest meniň pensionny fond pulum elimde bolar onsuzam, ýöne kag by arzanrak ýurda öýdüp, bolýa normalnyrak, gowy beg ýalak durmuş ýaşasym gelýä, ekonom edesim ýonok. Şoň üçin belki Türkiýä giderin, belki Türkmenistana giderin, belki bilemok Baltik ýurtlaryna bir ýere gidiler. To ýest şon ýalyrak bir planym bar. Ýa-da belki syýahat ederin, kim bilýä tam gyşda bir ýurtda,

Liberal, beýlekilerem konsirwatiw. Liberallar olar, skažem tak, açyk pikirli, sowremennyý pikirli, tam goluboýlary, LGBTQ-lary zatlary neme poddežewat etýän. Konsirwatiwler bolsa bolýa takoý tradisionalistler, bolýa konsirwatiwny adamlar, tipa näme abort etmek bolanok, goluboýlara öýlenmek bolanok, bolsaň ýene näme öýlenende diňe erkek bolmaly, aýal ana şolar öýlenip bilýär we şuňa meňzeş zatlar. Ýagny takoý tradisionnyý pikirli adamlar-da.

politiçeskiý ýagdaýyňy neme näme şo mneniýaňy neme kabul edip bilemok diýip şeýdip seň bilen söýüşmemezligem mümkin bir hili gaty gaty politika şular üçin gaty bir wažny da osaň hemme ýerde bir hili politiçeskiý neme täzelikler hem politiçeskiý diňe politika politika politika poýtumu şo ýerem ba osaň siz şo zatlar bilen käwagtlar seretýän adamlara bilen diýen puçemu şeýdip neme etýäňiz diýen ýöne Bärde kak by şo durmuş osaň siz onýa zatlara gyzyklanmaýan bolsaňyz amerikada nä ýaşap bolar ýaşap bolmaz a diýjekkä ýöne hoç ni hoç şoň içine salynýaň da şoň içine bir hili girýaň ot hoç ni hoç sebäbi nirä seretseň şo barada täzelikler osaň ýene bärde negatiw taraplaň bir zady olam opýat nu ka gowy durmuşa baglanýa birazrak bärde adamlaň durmuş gowy bolansoň her kime maşyn at pozwolýat et bilýän bilýänligi üçin her maşgalada iki-üç sanak maşyn bolýar-da, osoň her kim öz maşynynda sürüp aýlanyp ber, şo sebäpden hem ýaman neme kän bolýar, näme şol probka kän bolýar ýalyna. Ýollarda zatlarda esasan hem uly şäherlerde gaty probka uly. Belki Moskwanyňky ýalak erbet probka däldir ýa belki Deliňki ýalak erbet probka däldir ýöne şi randa ullakan uly-uly probkalar bolýar şo esasan hem iş wagtlary meselem irden işe gitýän bolsaň aýdaly sekizden başlaýar sekizle on aralygy Gaty probka bolýa ýollar, hemem iş ujy gutaryp öýe gaýtýan wagtyň gzeta aýdaly dört otuzdan alty otuza ýedä çenli wot realno ýollar gaty gaty probka bolýa maşyn kän realno osaň o maşynyň neme her hili sürýänçiler bar elbetde aý ola meň pikirimçe uje amerikanyň problemasy däl dol uje bütün dünýäniň problemasy erbet sürüjiler gowy sürüjiler hemme ýurtda da bar poetemu et kak bu ne atnosytsa osaň indikisi Göwreli bolsaň o blin ýa karoçi neme dikret dikret bärde wot realno amerika dikret tarapdan iň erbet ýurt dip hasap edile dünýäde sebäbi bärde dikret berenoklar saňa neme manyda berenoklar meselem türkmenistanda sen göwreli bolsaň çaga neme etjek bolsaň da seretjek bolsaňam daže dowaňsoňam saňa üç ýyllyk gdeta dikret berilýär o saňa onuňam esli wagtyny prýam tölegli sen aýlygyň bir bölegini alyp ýaşaýaň o saňa üç ýyllap öýde oturyp sen çagaňa seredibilýäň I seniň işiň şo ýerde saňa garaşyp durýa. Bärde on ýaly däl. Bärde seniň maksimum alyp bilýän wagtyň gdýete üç aý. Wot realno üç aýjyk sen dekreda çykyp bilýäň. Ondan daşary aljak bolsaň uje kompaniýa saňa meselem berse, otpuska günleňňi goşsaň, osaň ýa-da belki seň ýaşaýan ştatyňda şo dekret dekreda şo neme üç aýdan daşary belki ýene iki aý dopolitnitini berilýän bolsada şolary üýşürip üýşürip üýşürip belki alty aý ýedi aý uzaldyp edip bilersiň saklanyp bilersiň dikrediňi soň sen kak by işe çykmaly to ýest ýa-da işden çykmaly ýa işiňe yzyňa gitmeli ýa-da işden çykmaly to ýest predstavlýaýs siz çaga bile oturyp bileňzok zat edip bileňzok uhajowat edip bileňzok hemme zat çäkli dikret e, dikret işi bärdir ýan eken gowy dä o maňa biri ýazýan izwinyýaýs telefon o soň şeýdip dikret tarapdan ýan eken gowy dä bäriň o zat absolýutno Az berýärler, realno az berýär. Soň 3 aý konýeşna tölenýär şu taraba. Ýöne 3 aýdan daşary sen şaňyň bilen ondan ha artygrak wagt geçirjek bolsaň, işden çykmaly bolýaň. Soň olam ka bu ne wariant, soň şu taraby negatiwny tarap. Poetemu Amerikada çaga dogjak bolsaňyz, şony göz öňüne tutuň. Eger siz işleýän bolsaňyz, şony realno pikir edip, pikir edip, soň çaga dogmaga karar beriňda. O soň indikisi immigrasiýa problemalar. Indi immigrasiýa diýeňde näme şu, wolakidas köp iş ekeni, realno sen bärde Student bolsaň nime statusyňy saklamaly ol indi hemme ýurtda bar potom näme etjek bolsaň şol bilemok ýa adwokatyň üsti bile ýa eýle beýle aý karoçi şu immigrasiýa nemesi kän da işi kän bolan soň bärde bit nelegallar zatlar köp gelýär eşitýänsiňiz meksikanyň üsti bile ýenäň üsti bile o soň o nelegallaram zatlaram siz bileňzokda gowy adamlarym erbet adamlarym çünki nelegalnym obrazam granisany geçýär o soň şo tarapdanam prestupnikler zatlaram geçýär ýa da o soň şolam bir hili negatiwny taraby amerikanyň birinjiden a şol Özüň normalny adam bolup bärik geleňsoň özüň gowy adamlygyňy aýdaly bilemok pasolstwada dokazat edeň soňam sen bärde dokumentasiýa işli ejir çekýäň soňam üst üstünedem nelegalny gelen adamlaram prestupnik zat bolsa aýdaly olaryňam ejirini çekýäň diýen ýaly poetomo da şo taraby kak by neme negatiwnyrak tarap potom bärde neme muňa work life balans diýilýär work life balans diýmegem tipa iş bilen öýüň balansy to ýest bärde adamlar realno ýaman köp işleýär. Pul gazanmak üçin sen daşy ofis işgäri bolsaňam, gowy aýlyk alýan bolsaňam käwagtlar, indi dokuzdan bäşe çenli işleýän bolsaňam, bäşden soňam işleýän wagtyň bolýar. Menem muny özümden aýtýan, men meselem ofis işgäri, men dokuzdan bäşe çenli işleýän, ýöne bäşden soňam işleýän wagtym bolýar, eger etmeli kak by zatlam bolsa, käwagt sroçnyrak bir zat bolsa, o zaman şo taraby kak by ne oçin-da. Elbetde bäriniň iş bile durmuş balansy Sowetskiý Soýuz, SNG ýurtlaryndan gowy, ptamuşda SNG-da wapşe sekizden näçe dörde çenli, bäşe çenli, Osoň plus şu alty gün işlemeli bizde şeýle däl birinji günden altynjy güne çenli. Bärden hem bolsady birinji günden bäşinji güne çenli işlenilýär. Ýöne wsё rawno, wsy rawno köpräk işleýäň, zat etýäň osoň bäriniň kanikulam kak by saňa kompaniýalar obyçno gdeta ýa iki hepde ýa bir aý neme kanikul berýärler toýs ondan artyk kän käwagtlar alyp bolanok kompaniýaňa görä kanýeşna meň kompaniýama bolýa menýe neme berýä kak by nu takoý Vremennoýe otsustiýe wagty zada berýär. Meselem, kesel bolsam, bezlimitnyý kesel günleri alyp bilýän. Men, meselem, on günem kesel bolup bilýän, ýigrimi günem kesel bolup bilýän, şeýdip hem köp wyhadnoý alyp bilýän özüme. Onsoň, a tak, prosta otpuskim zadym, meselem, bir aý. Onsoň, bir ýylyň içinde bir aý otpusk bilemok, meň üçin obliçna az. Ýöne, käbir adamlar üçin kak bi normalnyý bolup biler. Ýöne, umumyda, iş bilen, a, nemi, balansy kän gowy däl. Esasan hem,

Goluboý bolup bilýäň, lezbiýanka bolup bilýäň, transvestit bolup bilýäň we şuňa meňzeş osaň şol ideýalaram liberallar kak by çagalara geçirip başladylar. Daže mekdeplerde toý çagalaryň başyny çaşyrýarlar. Onam nähili Gospodi şu tema meniň kak by bolnoý temam. Delo w tom şda men öň liberaldym. Men häzirem nemnoşka liberal neme tarapdan. Meselem men goluboýlar, lezbiýanka ýenelerle wapşe problemam ýok. Sen näme bolsaň bolup bilýäň çünki sen öz bedeniňe özüň jogap berýäň. Sen gylboý bir lizbýanka bol ýene bol näme etseň şony et öýlen sen başga oglan bilen iki gyz lizbýanka bir biri öýlensin çaga ýasasyn mne vsё ravno realno meniň problemam näme neme şul liberallaryň şul köp ideýalary çagalara asmasy ana şo meniň problemam osoň indi bu täze döwürde bärde wokizm diýilýän bir zat çykdy wok diýmek wok culture to ýest wok diýmek eta ukudan oýanan to ýest Oýanyň kultura diýilýär. Indi nämemişin häzirki döwürdäki adamlar näme şo garaňkydan çykanmyşlar, köne pikirden çykanmyşlar we oýananmyşlar. Şon ýaly diýýärler da karoç osaň. Hälki indi oýanan adamlar, oýanan adamlar indi öz pikirlerini çagalara dakyp başladylar. Toýs çagalary kellesini bulaşdyryp başladylar. Olar uje bilýäňizmi, Iki sany gender bar, iki sany jyns bar, şeýle däl, bize öwredilen, sen aýal jynsy, senem erkek jynsy, to ýest ty muşşina ili ty ženşina, şeýle dälmi? Bular indi şul oýanan adamlar jynsy kabul etmän başladylar, to ýest jyn şu obyçny bize öwredilen jynsdan daşary çykdylar, şol iki jyns ýok diýip ýaşaýarlar bular, bilýäňizmi? Osaň diýýär tipa men, men aýalam dä, men erkegem dä, ýa men inte krişaýt etmedim nämeligimi diýýär, meselem. Osaň. Indi biziň indi iňlis dilinde delo w tom, şto sen birine obraşatsiýa edeňde, kak by, ýa biri hakynda gürläňde, sen şolaň j neme, şolar barada aýdaňda, sen şolaň jynsyny suratlandyrýaň. Indi bizde o ýok. Meselem, biz ol diýäs-de, ol diýen söz ýa-da olar diýen söz bizde opşi ulanylýar, hemme jyns üçin ulanylýar, ýöne amerikanlarda on ýaly däl. Toýs, amerikanlarda she diýen söz, meselem, ol gyz bolýar, he diýen söz, ol oglan bolýar, osaň they diýen sözem olar bolýar. Şonýa sözler. Osa indi bular, şul oýanan adamlar, şol sözleri daže kabul etmän başladylar. To ýest şol mesti mesti meni diýilýär öýtýände, ana şony kabul etmän başladylar. Osa aýtýarlar, maňa diýä, ol gyz diýme diýä. Maňa olar diý diýä. No pstaleti bir adama sen olar diýmeli. To ýest men häzir joram hakynda gürleşesim geldi. Meniň hem joram transvestit bolsa, okey, transvestit joram, problemasy ýok. Okey, transvestitmiş. Ýöne hälki joram aýtýar. Sen diýýär, maňa diýýär, indi gaýdyp diýýär, ol gyz diýme diýýär. Sen maňa diýýär, olar diý diýýär. Onsoň men indiki gezek ejeme, meselem, transwestit joram bil hakynda gürrüň beremde, men neme diýmeli-dä? Meselem, meniň trans, nu tam meniň şu gyz joram ýa ol gyz diýe diýemok. Şon ýaly diýmeli dälde, men ine meniň joram olar diýýän şeýdip. To ýest, ponimaýte da beýni, olar. To ýest, men sa men bir sany gyzy suratlandyryp, şoňa olar diýýän. To ýest adamlara şoňa olar diýip suratlandyrýan bir sanak adamy. To ýest eti grammatiçiskiý tarapdanam bir neme beýniňi çaşyrýada i prosta wot obyçny durmuş tarapdanam realno wot beýniňi çaşyrýar. Onsoň şol ýalak samsyk sumsyk ideýalary hälki oýanan adamlar oýanan kultura giren adamlar liberallar mekdepdäki okuwçylara pripodawac etýärler we mekdepdäki gijijek çagajyklary başyny çaşyrýarlar. Onsoň Aýtýarlar tipa özem nädip çaşyrýarlar olar aýdaly ýedi ýedi ýaşly çagalardan soraýarlar sen özüňi näme diýip identifisirowat etýäň diýýär toýst sen özüňi nähili diýip kabul etýäň sen oglanmy gyzmy ýa e, bir jynsa degişli bolmadyk adammy ýa ýenemi diýip şeý diýýär toýst получается seň çagaň nemede özüne gyz diýip gören bolsa hälkem pikirlen ýa men gyzmykam ýa oglanmykam diýip şon ýaly toýs realno başyny çaşyrýarlar çagalaryň oşo soň şo sebäpdenem Soň çagalaram şo ýa samsyk-sumsyk pikirlerde neme edip başlaýarlar, maňa gyz diýmäň, maňa pylany diýiň diýip, to ýest eta prosta absurd. A soň şony mekdeplerde realno okatýarlar. Şo sebäpden gijijek çagalar realno neme näme şo özlerine abraşaciýa edilýän sözleri şol ol gyz ol oglan diýän sözleri uje kabul etmän başladylar. We käbirsi men oglan boljak diýip böler toýs gijijek gyzjagazlar öň gurjakly oýnap bören problemasy ýok gyzjagazlar men oglan boljak diýip oglan eşik geýip dinozarlan oýnap toýs dinozarly oýnap bilersiň maşynlanam oýnap bilersiň gyz bolup ýöne kak by o ýerde ränewet psihikasyny üýtgetýaler çagalaryň erte prosto užasno soň kiçijik oglanjyklara çenli meniň adyma indi o zat diý meselem mişel diýmäň meniň adyma indi maýkl diýiň diýip ýaşaýar toýs men indi gyz diýär toýs gijijek oglanjyk öňä gül ýaly oglan bolup ýaşap böti

Men öz çagalarymy ýa neme yslam medresä berjek okamaga, tradision yslam medresesine, ýa-da meselem katoliçeskiý mekdebe, ýa-da hristianlaryň mekdebine berjek, religioznyý mekdebine, ýa-da ýewreýleriňka berjek. Toýs haýsam bolsa biriniňka, mne vsё ravno, kag bam yslam okasyn, ýa näme okasyn. O ýerde kag by obyçnyý mekdep olar prosta şo religiýa barada köpräk neme näme sapak berýär diýäýmeseň, olar on ýaly bir neme diýip pikir edip oturman kag by diňe religiýa okatýar diýip ýok, olarda obyçnyý Çen nemeler ba kak neme şu klaslar zatlar matematika, geografiýa, himiýa şu zatlar ba ol olartdym ýöne olar bolýa takoý tradisionalistler we goluboý lesbiýanka ýene sen gyzmy oglanmy diýip sora soramaýarlar meniň çagamdan da ozan men şon ýaly ýerde okatjak bu okatmagy kak bu planlaşdyrýan häzirden çagalammy obýçna amerikanskiý opşi mekdebe hökümet mekdebine men çagalammy ibermeýän ptamu şda aňarda realno liberallar uje slişkom adam çagalaryň uje beýnisini like işini görýärler. Olary uje realno prosto beýnisini bulaşdyrýarlar, eta ujjasno. Bärde bolup geçýän zatlar şu çagalaryň beýnisile oýnamak we şolaryň jynsy düşünjesin bilen neme garyşmak eta uje prýam ujys boldyda. Şonam göz öňüne tutaweriň, çaga ösdürjek bolsaňyz Amerikada şonýalak negatiwny taraplary bar. Men aýdamok to şto şonýaly pikirler çagaňyzy goluboý eder ýa lizbýanka eder ýa ýene eder diýemok, ýok onýaly bolmazam, ýöne hälki çagalaňyz Siziň çaglaňyzyň kellesi bulaşar. O soňam uje liberalizm şeýle bir neme taraba gitdi da Kanadada akazywaytsa Kanadada pstalýaýte goňşy ýurt çaga özi gijijek bolsada aýdaly on ýaşly çaga bolsada hälki oglan çaga meselem men gyz bolasym gelýä diýse özem islese hälki çaga gidip özi ene atasynyň rugsatsyz rugsat almak hökman dä ene atasyndan rugsatsyz gidip öz jynsyny çalşyp bilýä operasiýa hökmünde operasiýanyň üstünde To ýes on ýaşly oglanjyk bir gün turýada o diýýä indi gyz bolmak has populýarny diýýada gitýada realno gospitala gidip wot tupo izwinýaýs za wyraženiýa çüküni kesdirip gyzyň nemesini goýdurýada şeýdibem kak bu gyza öwrülýä on ýaşly çaga on ýaşly çaga ýaňy bir götüni süpürmegi öwrendi o nirden bilsin gyzmy oglanmy nämemi tuzam pikir edip görüň şeýdip çagalaryň beýnisini Ir ir ýaşdan garyşdyryp başlaýarlar bärde. Şolam iň uly negatiwny zatlarynyň biri. Osaň gün gündenem ýagdaý beterleşýär diýen ýalyrak. I samay glannaý eger sen şol pikir bilen kak by ylalaşmasaň seni bir hilek bir tiran ýalak ýa bir bilemok bin ladyn ýalak neme etýärler bin ladyn ýalak seretýärler bilen kak butur ujasny adam ýalak osaň seni işiňden zadyňdanam kowyberýärler bärde. şol pikire neme etmeseň tipa her kim hemme zat edibilýär diýen pikire ga neme goşulmasaň osaň şo tarabynma şoň üçin şony gaty gaty neme ediň pikirleniň realno çagalaňyz to ýest çagalaň pul üçin çagalaňyzy şu ýerde ösdürmege degýämi degenokmy şonam pikirleniň neme tarapdan şonýalak aýdaly pikirler tarapdan da Wot, tak şto şonýaly gaty gaty apasna şo taraby potom indem iň soňky zat negatiwny zat olam uly zatlaň biri Bularyň ýarag götermesi. Amerikada her bir graždanin, her bir adam ýarag götermäge haky bar, çünki ol olaryň konstitusiýasynda ýazylygy dur. Şo sebäpdenem ýolda-yzda-da belki görüp bilersiňiz, esasanam Tehas ýaly ştatlarda adamlar ap-arkan ýarag göterip bölerdi. Awtomat bolsun-da, pistolet bolsun, ýene bolsun dagy. Soň şoňa görä-de her hili kak by kellesi gowy işlemeýän adamlaram, psihologiçeskiý problemaly adamlaram ýaragy satyn alyp, gidip lýuboý birini ýolda-yzda atybilýärler. O soň şeýdibem obyçny atýançylar Neme, mekdep okuwçylary, gdeti on alty, on ýedi ýa on sekiz ýaşly mekdep okuwçysy, meselem, mekdepde populýarnyý çaga däl, o soň hemme kişi şony draznit etýä, ýene etýä, hälki karar berýä, men ýadadym diýýä, men gidip diýýä, öz klasdaşlarymy atyp gaýtjak diýýä. Boldy. O soň gitýä-de satyn alýa ýaragy, ýa-da kakasynyň ýaragyny alýa, awtomat alýa, kalaşnikowa meňzeş amerikanskiý awtomatlardan alýalar, awtomatik awtomatlardan alýalar-da, mekdebine gidip, Mekdebindäki mollumlaryny klasdaşlaryny atyp öldürýärler. I olam bärde regulýarnyý bolýanda. To ýest bu zat şeýle bir normalizowasiýa edilipda to ýest uje neme telewizorda şonýa täzeligi görseň uje geňem alaň o realno bärde daže käbir nenormalnylar sadige gidip sadikdaki çagajyklary öldürýän wagtam bolýa ýada kiçikleriň mekdebine gidip kiçik çagajyklary öldürýänlerem bolýa tam ýedi ýaşly çagajyklary to ýest naçalnyý şkola aýdyp wopstalaýte şolam gaty opasny şonam göz öňüne

Şo mekdebiň zdanýasyna girjek bolsaňam gulp, hemme ýerde gulp bar. Osaň sen o gulpdan aňsat-aňsat geçip bileňok. Osaň ýewreý mekdeplerinde degişýär, olarda signalizasiýa bar. Lýuboý şonýa bir zat näme etse, signalizasiýa basýarlar-da, osaň ylgap olar poliseýskiler gelýär, ýene etýär. To ýest, obyçny amerikanskiý mekdeplerinden has goraglanan, ýa by skazala, ýewreýleriňki. Hristianlaryňky bile, katolikleriňkini olary bilemok, ýa medreseler, musulmanlaryňkyny bilemok, ýöne, näme, şo ýewreýleriň, Rynkyna toşny bilýän, ptamu şda ýewreýler asyrlar boýunça ýekelenip, urlup, öldürilip gete gelensoň, olar gaty-gaty o tarapdan paranoid we özüniň bezopasnosti hakynda ýaman pikir etýärler. Osoň, şonýaly, şeýdip siz çagalaryňyzy belki şo mekdeplere berip bilersiňiz we belki şo mekdeplerde kak by atylynmaz we öldürilmez. Kak by siz obyçny mek, amerikanskiý mekdebe berseňizem, oň atyljagy, öldüriljegi neme däl, kak by belli däl, bolmazlygam mümkin, ýöne prosto şolam bir realnost diýjek bolýan-da, kak by Belki bagtyňyz çüwüp hiç haçan beýle zady başyndan geçirmez siziň çagaňyz ýöne başyndan geçirmegem mümkin. Şoň üçin şo zatlary realno göz öňüne tutup şon ýaly karara geliň siz amerikada maşgala ösdüresiňiz gelýämi ýa gelenokmy şon ýaly. Tak şto başga nemelerine seredeliň tak tak tak a ýenede bir zat bulam kag by çaga degişliräk ýöne by ol uje kag by öziňde neme bagly diýen ýalyrak çaga Bärde şul atmosferada ösüp, umumyjy liberalny, açyk pikirli atmosferada ösüp, tim bolýa Amerikanyň kulturasyna assimilýasiýa bolup girişip zat edip, size, siz bilen edil türkmen çaga nyň özüni alyp barşy ýalyk alyp barmaýar. Şonam siz kabul edäýiň, sebäbi kabul etmeseňiz bolanyňyz bolanok. Bärde adamlar kän beýdip çagalaryny urup, sögüp zat edip ýörenoklar, çünki çagalary urmak zat etmek bärde nelegalny. Osaň Bärde çagalar öz güjüni duýýarlarda bir hilek dil zat gaýtaryp zat edip ene atasyny kän sylamanam duraýýarlar. Poetm şo zatlaram göz öňüne tutyň. Osaň siziň gyzyňyzam neme size ýüz zat öwrüp zat edip bara waý kaka ýürege düşdüň da näme da dip neme etmegi mümkin. Muň üçin grubo obrasýatsiýa edip gapyny zat tarp edip ýapyp zat edip uwažat etmän sizi siziň awtoritetiňizi wapşe uwažat etmän bilýär. Gyz çagada şöýdip bilýär oglan çagada şeýdip bilýär poetm şony doly kabul ediň şony doly kabul edip Şu ýerde çaga ösdürmegi karar beriň. Tak şo çaga tarapdan üç zada neme üç zady göz öňüne tutup Hatda üçem däl, dört sanak zady göz öňüne tutup neme ediň. Birinji zat e, mekdeplerde atylmak, öldürilmek şansy. Onsoň ikinji zat liberal pikirler, umumy şol näme oýanan kulturanyň effekti, çaga çagada bolan effekti. To ýest e, meniň jynsym näme jyns diýip duran pikirler-de. Üçünji pikirem çaganyň siziň sizi uwažat etmemezligi, siziň awtoritetiňizi soraglamagy, dördünjem o zat bahasy. Çagany ösdürmek bahasy, umumy gymmat diýjek bolýan. Sen onuň sadigyna, meselem, häzir sen çagaňy sadige iberjek bolsaň, sadikler irden sagat dokuzdan alta çenli, osaň olam siziňem iş grafigiňiz şondan daşary çykýan bolsa, uje siz üçinem problema, nýanýka tapmaly bolýaňyz, osaň sadik üçin, meselem, her aýda minimum 1000 dollar tölersiňiz serýozno ýa kak bu neme demok oýna demok 1000 dollar sadiga her aýda eger ýok sadiga neme etjekkä sebäbi meniň iş grafigim gowy däl diýseňiz men aşamlar işleýän zat diýip neme etseňiz onda siz nýanka tutmaly bolýaňyz nýanka tutjak bolsaňam bärde liçna legalnym obrazam 25 dollar töleýärler sagatyna bu işden nýankalara 20 dollar sagatyna töleýärler eger ýok nelegalny bir nýanka tutjak özbek özbek birini tutjak diýseň wsravno

Olar Türkmenistanda türkmen kulturasy ile ösýä. Siz bolsa bärde işleýäňiz, zat etýäňiz, soňam özüňiz yzyňyza как бы Türkmenistana gitýäňizda. Şon ýaly. Tak şo ine size Amerikanyň negatiw taraplary men nadeýuş siziň gözüňizi aça açandyryn diýip umyt etýän sebäbi köp biziň ildeşlerimiz diňe gözüniň öňünde pul du. Amerikada diňe pul pul pul. Elbetde puly gowy ýöne puldan daşary wažny zatlaram ba. Çagaňa berjek waspitaniýaň, ýöne tam çagaň ösjek nemesi, obşestwasy, ýenesi, onsoň siziňem özüňiziň ösjek, ýaşajak kak bu obşestwaňyz diýen ýaly, sebäbi şun ýaly obşestwada ýaşadygyňça öňki tradisionalist, konserwatiwny pikirleriňem biraz yza gitýär-de, özüň birazrak liberallaşýaň, açyk pikirleşýäň, da, pikiriň biraz açylýar. Erbet zat däl ol, elbetde gowy zat, ýöne käbir demokratiýa, Amerikada slişkom demokratiýa, Slişkom. Käbir demokratiýa gowy däl, käbir ýerde bile mug diktatorstwo bile awtokratiýa erbedemdä bir tarapdan. Haçanda kag bu käbir zatlary gadagan edip dursalar. Bärde Uje internetde zatda sosialny mediýada zatda feýsbukda instagramda gyzyň köýnegini geýýän erkekler eýýäm moda eýýäm şolar ikona stili eýýäm hemme kişi şolary näme begenýäler şoňa hemme kişi şolary follow etýäler hemme kişi şolaryň yzynda begenişip aý ana maladýets zat diýip şu ýerde Şonda men size suratlarynam goýaryn görersiňiz. Realno prnka grazwrat diýler, şo razwrat ýalak. Tak şo şu razwratlyk ýeneligem ka bu göz öňüne tutuň. Menä doly şu daş töweregimde bolýan zatlary kabul etdim. Neme manyda kabul etdim? Göz ýetirdim we düşündim we şoňa görä meni we meniň çagalamy, meniň maşgalamy affekt etjek ýerlerinde men prosto şoňa plan düzdüm. Çagalamy plan ýerde okadaryn, tam eýletdirerin, beýletdirerin diýip, elbetde, Ýesli hoç rasmyşyt Boga, to raskažy ýemu o swoýih planah diýilýär, orslar aýtýar, eger Hudaýy güldüresiň gelse, öz planyň hakynda gürrüň ber diýýär. Elbetde, men plan edip bilerin, ýöne meniň planyma görä, gitmemezligem mümkin, bilemok, belki, meniň çagam hristianlaryň ýa katolikleriň mekdebine gatnap, vsýravno gdýeta on iki ýaşynda gelip, maňa neme diýibiler, Eje, meneýem, men indi oglan bolasym gelenok, men indi gyz bolasym gelýär diýer, to ýest,

däl. Hemme ýurduň öz problemalary bar. Ýöne Amerikanyň problemalary ine şu sanan zatlarym. Şundan daşaram zatlary problemalary ýetik, ýöne men kal by glawnyý zatlary göz öňüne tutmaly zatlary size aýtmak isledim. Şeýlelik bilen bu günküsi wideomy tamamlaýan. Size bu wideo ýarady diýip hasa neme umyt etýän hasa etýän. Umyt etýän we meniň kanalyma ýazylyň hemem meniň wideolarymy paýlaşmagam unutmaň. Çünki meň pikirimçe biziň ildeşlerimiz esasanam Amerika gelesi gelýänçiler üçin bu Meniň aýdan zatlarym gaty interesno bolup biler we wajybam bolup biler, belki meniň aýdan zatlarym olaryň pikirini hem üýtgeder. Poetemu da meniň wideomy paýlaşyň realne belki realne peýdasy deger. Häzirlikçe bolsa sag boluň size gowy gün arzuw etýän we indiki gezek görüşýänçäk paka paka sag boluň.